Hayyee. Korbeessi kun maqaa na balleesse. Yeroo hunda tokkumatti hobaabsaa oola. Sangoomuu hun adabatu. Rabbittiin kadhaa korbeessa kana fuusisu malee kun maqaa hun na balleessa. Lubbuu. Takkaan darba. meerresa
maali ganama kanarraa eegalee arma jirta dullachi kun mirqaana kiyya balleesse hoggumee qaan si hime yaa diiggalaati dubra namaa ganda keessa deemaa balleessin jee ati hoggayyuu takkuma wajjin gidaar jala dhaabbachaa oolta akkam taate isaa abbo hay guyyaa takka malee wallaahi lakki ana ka guyyuu magaalaa keessa harka qabatee deddeemuun Yaa abbo firra na fuusisi. Shanyootan eenyu dhale naayim shanyootan ta akkati fi tanaan baan. Alla isii baan ta intala ollaa keenyaa ta Haaji Mahmuudi. Saahibti shekee ka mana keenya gubbaa sun moo? Ka mana keenya jalaa. Buyi na dura selleen. Na dura buyi. Eessa? Mana. Mana eenyu? Mana abbaa keetii kaa. Sa gurbaanii dhamaate. Manaa maal goona gaa? Amma maal naa godhi juu jirti na fuusista? Siin fuusisa. Taate. Miilaan si dhungadha. Haaya bu'i bu'i bu'i na dura. Guyyaatti aanu mana Haaji Hamuuditti. Yaa daafaan akkam akkam si goggodha. Barii fatee mee asiin gattaa eegaa abbu. Afaaniin wali si cabsa achi siqi achi siqi. Yaa qaanyaa waan qaanyeessite irra. Baga nagayaan dhuftan kanama dhufe sami ka itti dhufanis dachii. Aawoo rabbi sin haa kabaju kan keessummaa kabaju samiidha. Wallaahi Hamuudoo hudheenya kana bakka kana jirtaa sin agarree si barbaadeetiin si dhabee maal eessa Isin dhabne. Akkuma beektanitti haa intalatiyya tana duraan maqalee irraa karaa yunivarsiitii dasee ittiin jijjiirreefi jarree achittis waliigallaan firaa koo jeetiin fide. Akkuma beektanitti haa dachiin achiis fagoodhaa finfinnees dhaqeetiin akka isii tanaaf gamana as jijjiiran gaafadhee dhufe dheenya kana kanaafiin bade silaa haramayaa jijiiraniifi gaariidhaa mee numa laalla.

Yaa boodachuma dhugaa sun nuuf tahaati soddummaa teessan barbaannee balaa tanas rabbi haa dhaabu. Maali isaa maluma gara dhaabu. Maali yaadi afana. Maaf haa dhaabu jetta. Osoon hin fuune dhaaba. Yaa maraataa tana gizee achi dheeyxee asooyta afaan kana wali qabattamu. Balaan buutee balachuu bar. Yaa maraataa afaan kana wali qabattamu. Balaan tun nutiif balachuu. Daa'imni itti buufe. Intala tee laalatu dhufne akkam jetta. Arkadhaa namni intala tee sirraa fuudhe ka daara ta'uu daanii sirraa fuudhe hin takka. Dhimmi sii na rakkeewii arkadhaa. Rahima bulu isin haa godhu Allah magan taha. Amma ballama nikhaatiis nuuf qabaatii waan barbaachisus ni himaa itti qophoynee dhufna. Ballama gabaabaa nuuf qabaa. Abshir sun sin yaachisin. Wallahi egaa intalti tiyya tun qaraatittis jabduudha. Silaa akka barattuun fadha kaa isinis ollaadha isin hin didu jeeti. Ammaas intalti tiyya tun laal dhiira hin beektu takkaa dhiira dubbistee hin beektu. Laal akkasi kaa intala tiyyaani diin irratti hin guddisee niqaa ballee firraan baaftuuti. Alaa kulli haal laalaati waan akka haa billoo obboleessaa haqa gandaa fi randaa habasiitii fi waan aruuzaaf barbaachisuu fi waan habbacii fi waan ni jedhaa miree kaa. Akkasumas kaanis kaa intala takkitti tanaan qabaati haqaan qabaa miree. Walumaa galatti umrii isin haa dheereesuu maallaqa irraa hammi nuf as ergitan qarshii maliyoona takka. Haa! Gatii maaliiti gaa maliyoonni? Maliyoonni gatii intalaati kaa isin gatii maalii feetan? Aylii kankee aylii kankee kaniin lakkoofsa hin beekne na seete? Laal maallaqa miliyoon takka dhiisi Saahiba maqaan isaa maliyoonuu hin qabu. Maaluma jaa saa abu. Tasgabbaa'e. Maali intalti tee faaxumaa nabii caalti. Abo us akkana naman hin jaane. Saa abu ati waan inni jujjuru hin dhageessu. Maliyoon takka. Silaan ani maliyoona qabaadhe akkana dhukkaaweetiin miilaan ganda keessa siif deddeema. Yaa gurbaa afaan kana walitti qabachuu hin dandeessu. Aayilii isaan Yaa agartuu saahiba kiyya Mahamuudoo. Abaarni baha maqaan hamaan hin bahu jaan. Amma inni nutti hin jabeessiin rabbi si haa laaffisuu mee nurra lallaafisi kaa. Sa akkam taatee abbaa shaakir. Erga namichi kun maallaqa jijjiiree booda doolaarri samii bahee gabbuu hundinne eega ol deemu osoo beeytuumaa akka nama beeyneef goota. Duba yaadeeru ani doolaara asirraa fuudhuu dhufe moo laata mana baankiitiin dhufe moo naa sharafiin siin jee fadhuu dooraallee ol kaa gabbuu tana keessa maan na naqe ani. Yaa gurbaa kanana afaan kan kee kana wali qabadhu. Waan inni fuudhee geessu haya astaayataan isiniif godha. Sunuu gurbaa kanaaf jeeti beeki. Qarshii kuma dhibba saddeet saafittiin isinirraa gabbuuse kunoo amma. Yaa Hamuudoo kaa ijoolleen wal jaalatte waa isaan gaalaa loonii re'ee miti kaa ikaa wali gurgurannu. Yoo dhugaa barbaadde gurbaan kiyya maallaqa dhiisii imaamata hin qabu. Barnoota isaatis bakkaan hin geenye haaraam irraa haa tiifamufiins dhufe. Jaalala eegale kaa wal jaalateni huulaa haaraam haa cufnuufiins dhufe. Kana hodhaatti qabeetiin ajjeesa. Ee na ajjeesi yaa abbo. Mee maal jetta? Ani gama kiyyaa jalamuu re'ee isinii hime isinii hafe. Dhibba saddeessaa fi isinis baay'aa. Hii! Siitti haa baasu nu kasi. Silaawuu University Haramaayaa dhuftee miti. Hii! Duba yoo Haramaayaa dhufte silaa kam godhu deemta? Haya koo firraa. ارجع ارجع Maali maal jette yaadeeroo? Ati kabaasaa ta'e as Galatooma, Maasha Allah yaadeeroo rabbi isin haa jiraachuu kabaju. dhabdina Hojii kabajuu bareedaa dhabdina. dalagu jirtan. Ummata keenya warra amrii jajjabeessu haala diraamaatiin akkanatti waa babbarsiisuun bareedaadha. Yaa ummata keenya egaa wanni kun ergaa guddaa guddaa if keessaa qaba. Ergaan kun gaa ummata hundaa fi ummata ilmaan manarraa qabu dubraas ta'ee dardara akka gurbaa kanaatis maashaa Allah dhaamsii isaa guddaan hulaa zinaa cufuu dandayuu qabnaa jechuudha. Nama intala teenya laallachuu dhufes amrii irra laallaaffisuu qabna. Qarshii miliyoona kudhan, miliyoona takka, miliyoona shan jennee walitti jabeessuu hin qabnu.

Umrii dheertuu haa kennuf Mahamad fi Shakir fi Farhan Gursum kaa afaa oromotti siinii deebise. Wallahi Adeero atis waan nu hayyamtef umrii tantee rabbi si haa dheerensu. Qoy anis wanin qabun as baasa. Mal as basu jirta dhibbaa shantamii nafu sista. Aboo abshir jii horii fi intala tanaa hoo rabbiin naa kenne itti ideetin horis siif kanna. Ani gama kiyyaan abbootti akka tiyyaatiifis wanin hin dhaamu. Kabajaa intala teessaniitiif yaadaa warrii intala teessan nama gurgurattaniin siniin ja'a. Waan akka gaalaa fi loonii re'ee nama gurguratan malee mataa namaa gurgurachuun qaanyi. Kanaafuu ilmaan keenya waliif gurgurachuu hin qabnu jechuudha. Beekaa ilmaan keenya akkuma keenyaatti dhiigaa cumaa qabanii heerumuu fi fuudhuu ni barbaadan. Nabiin keenyas akki nuun ja'an sallallahu aleyh wassallam idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawwijuuhu je'e. Man tardawna maalahu wa munzilahu nuun hin jennetii akkasitti quba qabaadhaa. Share Share'is godhaafii waan na dhageeffattaniif galatoomaa. Irra hedduu keenya nu qunnama yeroo nuti namni nuti hin feene salaamtaa nuun je'e jalaa deebisuu dhabuu yookaan jechuunii dhabuu. Akkana jaa Rabbiin, hoggaa isin irra salaammatan jalaa deebisaa. Salaamtaan akka amantii Islaamaatitti du'aa'iidha. Sunuu du'aa'ii qaalii rahmata Rabbii akka nama tokkorra bu'u kadhachuuti. Yookaan nagayaa fi rahmanni akka nama sunirra bu'u isaaf kadhachuuti. Hoggaa jettu, Salaamu Aleykum. Maal jechuudha? Nageenyi sirra haa jiraatu. Mee ilaalaa bareedina isaa.

Waan namni sun siin jeete walqixaatiin deebisiif. Subhaanallah. Kanaaf, ajaja kana godhuu qabnaa jechu. Nagaya namaan jechu, akkasuma haala bareedaa ta'een salaamtaa namaa deebisu. Hoggaas nagayaan jannata Rabbii seenuta. Garuu namni tokko tokko jechuu mala an namicha kana harkaa isaan fadhu. Yaa obboleeyyan kiyya! Yoo haasida namaa kan halkanii guyyaa isin miidhu yoo qabaattan, haasida ragaa adii itti qabdan kan halkanii guyyaa isin kuffisumaaf je'ee kufee ka'u, laalaa yoo namni akkasii sun dhufee salaamtaa isiniin je'e, nama akkasii sun, laal kijibu jiraatii jalaan deebisin. Maaliif kijibu jira inni? Sababni isaatis afaaniin nageenni isa irratti haa jiraatu jechaa hojiidhaan nagee isa dhorku jira jechu'u. Si duubaa lola sirra banu jira. Kanaafuu kijibu jira inni sun munaafiqa. Akka fadhellee ta'u nama akkasii sun jalaayillee deebisuun gaariidha jechuudhaan wa'aleeykum salaam. Garuu yoonii fi miidhaan isaanii sun kan daangaa sitti dabre tahe seenaa Rasuulaa kana fakkeenya godhachuu ni dandeeysa. Nabiin keenya salaamtaa ummata garii deebisuu hin turre ajaja Rabbiitiin. Akkasuma sahaabaa isaatillee ajajee ture yeroo murtaawaa taheef ummata garii jalaa salaamtaa akka hin deebisne. ajaja Rabbiitiin. Kanarraa maal baranna nama isin miidhu jiru ka ragaa adii itti qabdan yoo jiraate ee dhufee qishnaa isini godhe inuma jalaa hin deebisinaa. Sababnii isaatis laal namni akkasii sun kijibu jira nagee kan kee hin fadhu. Inni bar namumaa ja'aaf siin je'e malee akka nagee taatu hin barbaadu. Faallaa waan ji'u jiruu siniituu si duubaa hojjachu jiraa miree? Garuu wanni Rabbiin jaalatu, maqqanyaa akkanaatiis jalumaa deebisaa, sababni isaatiis gaa salaamtaa deebisuun dirqama, waanii Rabbiin ta sun caaltu yookaan ta sun hin qixaatiin deebisaa je'e. Assalaamu Aleykum! hoggaa siin ja'an. Wa Aleykumu salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh! Nagayaa fii rahmanni Rabbii sirratti haa jiraatu jechuudha hiikaan isaa. Maashaallaah. Akkanatti deebisuu qabna. Laal Rabbiin akki ju. Inna Allaaha kaana calaa kulli shay'in hasiibaa. Rabbiin waan hunda takka takkatti beekaa wanni isa jala gortu hin jirtu jechuudha. Kanaafuu laal ati khayruma dalagi. Hamtuun abbaaf tayinsi. Ati yeroo sun khayruma hoddoymeeyfachu jirtaa jechuudha. Kanaafuu nama hunda jalahuu salaamtaa deebisi ati Rabbi irraa argatta Rabbiin nama fafakkeeysu nun godhin.